khensa ku va mpfuleli channel ya matimba Emmanuel Mali ya YouTube channel kombela mi subscribe ku channel hi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana and la ku hlamula xivutiso ni nga vutisiwa xona ni hi sesi or haha nwa vana or a ni tivi ni to swi pakisa ku yini hi ku vo tala lava va comment-aka la ka tikhomente ta mina ka social media ni va vitana vo sesi van'wani ni va vitana vo hahani van'wani ni va vitana vo sivara swi ya hi ku i huma hala nsati wa mina a humaka kona na kumbe i huma hala ka hina i hahani wa vanhu mhaka hi leyi va ni vutise xivutiso va ku xana ku hlanganisa tingati i yini loko ni vulavula hi timhaka ta ku vanhu va hlanganisa tingati Loko ni vulavula hi timhaka ta ku vanhu va hlanganisa tingati ni va ni kha ni vulavula hi mhaka leyi vanhu va ka hina a ni mi kuma ku sweswiwani munhu i na mihlekisani kumbe i na munhu loyi a hanyaka na yena or i na makhwapheni ka fambiwa ku ya kwihi ku ya ku khiweni ka miroho ivi mi fika mi endla yini mi mbala jasi ra mukon'wana van'wanyana va yi vitana ku yini va yi vitana ku condom leswiya vanhu va ka hina a swi pfuni nchumu no pfuna nchumu. a ni ali ku i ta ku i sivelela ku buti luya or muhlekisani wa wena a nga ku nyiki n'wana or sesi luya or muhlekisani wa wena a nga ku cheli mavabyi kumbe i nga n'wi nyiki n'wana leswiya swa ku mi hlanganisa tingati laya a swi tirhi nchumu laya xi xi kulukumba laha vanhu va ka hina hi vulavula hi swi swin'wana leswi ni swi vulaka laha mavona swo fana na loko mi ri ku rimeni ensin'wini a ni ma juluka. loko mi juluka ivi mi ya mi ya tshama hansi loko mi tshama hansi laha ivi mi va mi kha mi hefemeletela henhla mi kuma ku se ku le ku rimiweni ti le ku vuyeni ensin'wini swi fana no tsutsuma maranatoni loko mi tsutsuma maranatoni mi kha mi tsutsuma two hundred meters a ku tsutsuma rivilo ra le henhla ivi mi fika mi khoma number one lowun'wana a khoma number ivi mi fika mi hakana laha hinkwenu mi va mi kha mi hefemelela henhla hinkwenu mi va mi hume minyuku Minyuku liya na ku hefemulela laha henhla hi kona leswiya leswi hi vulaka ku i ku hlanganisa tingati because i kuma ku loko wena i khome number one loyi a khome number two ivi i hakane na vanhu lava hinkwavo va ri fayifi minyuku liya mi kha mi khomana laha na ku hefemulaka la ku ya mi kha mi khomana hi kona hi swi vulaka ku hi nge i ku hlanganisa tingati na ku hlanganisa mimoya a ni kuma ku wena siku na siku i tiva ku loko i ri le kaya le. Mhani va le kaya hi vona mi kuma ku ma hakana mi hlanganisa minyuku mi hlanganisa mimoya liya ivi swilo swa n'wina swi kota ku famba kahle emutini mara u kuma ku loko mi famba mi ya mi ya hakana na vanhu va le handle u kuma ku tanihileswi ni swi vulaka swa mihlekisano ivi u kuma ku i hlanganise mimoya leyi i hlanganise minyuku leyi i kuma ku mikwembu ya ka n'wina na mikwembu ya ka wansati wa wena a yi kumani ya holova because ku hlanganise ku hlanganisiwe minyuku liya ku hlanganisiwe mimoya liya ku hefemula lokuya loko ku ri ku ri munhu ka simu so hi swona leswi vulaka ku yini i ku hlanganisa tingati leswi swa ku mi ta mbala ti-dress ta mukon'wana mi endla yini na yini leswiya a swi vuli nchumu leswiya. badi ri nghena kona ka swilo leswi swimbirhi leswi ni nga swi hlayela henhla laha hambi mo hlamba mi endla yini na yini se ku kota swona mi nge ni hatla ni mi pfuna laha xibedhlele ku kota swona loko u kuma ku a wu lavi ku hlanganisa tingati nghenela hi mabadi nghenela hi yini ni ni box ni ta mi nyika swona xihundleni hi ku heyi a ni la ta ku zondhiwa hi tin'anga na maporofeta va ku ni va chavisela ti-customer dankie.